Hello, uh, good afternoon, good evening, and good morning. Mekyɛkyɛ mo baabi a mowɔ biara. Uh, meyɛ video wei, short video wei, ɛde ama yɛn nuanom a moyɛ Ghanafoɔ nyinaa. Ne titiriw ne baabi a Brada Same ɛte ɛwɔ Ghana. Uuff brother Same me nua paa no meyɛ Ghana ni Ghana na me firi ɛna me baa ha na nyɛ sɛ yɛfiri Ghana yɛabɔ obi maa so nti deɛ ɛkɔ so wɔ Ghana yɛ kuro mu no yɛnhwɛ na yɛnka sɛ nneɛma kɔ yie a yɛbɛka sɛ nneɛma nkɔ yie a yɛbɛka ɛno na ɛkyerɛ onuadɔ sɛ ɔte aseɛ sɛ medɔ wo Bible koraa sɛ sɛ wo ɛɛ yɛka ne sɛn Obi a ɔtenetene ne yɔnko no na ɛkyerɛ ɔdɔ a ɔyɛ dɛn, ɔwɔ de ma no. So wote aseɛ? Enti sɛ medɔ wo a, ɛwɔ sɛ metenetene wo. Sɛ worekyea a, ɛwɔ sɛ metene wo. Sɛ wo wo wokɔ straight so a, ɛwɔ sɛ mebɔ w'aba so. Ɛno na ɛkyerɛ onuadɔ. Saa ara, sɛ wo nso wohu sɛ menam kwan bi so na ɛmmoa m'abrabɔ a, ɛwɔ sɛ wotu me fo. Ɛno na ɛkyerɛ onuadɔ. Brother Same, I salute you. Yɛ a metie wo nnwom paa, na wo nnwom no, eh, ahomka wom. Sɛ ɔte aseɛ. Mebɔ aba so on that way. Ɛyɛ adom akyɛdeɛ a Onyankopɔn de ama wɔ. Ɛno na ɛwɔ sɛ wo focus na woyɛ, Brother Same. Sɛ Onyankopɔn abue w'ani, Onyankopɔn aba mo nkyɛn aba wo dayɛm, Onyankopɔn abɔ wo punu mu aba wo fie ɛne wo abɛtena ase ato nsa adidi, abɔ nkɔmmɔ, de aduro agya wo a, Brada Same, it's a good deal and it is good idea because Ghana yɛhia aduro, yɛyare, yɛyare yare, yɛyare papaapa, me a meteɛ meyare, after that no mɛka me yareɛ de akyerɛ wo. Brada Same. Woakɔfa aduro yi de aba. Wo so Onyankopɔn na ɛde ama wo. Wode Onyankopɔn din ato so. Made in Nyankopɔn din no edin mu. So ɔte aseɛ? Adeɛ bia so a yɛatwerɛ ho made in Christ, made in Onyankopɔn. Masa, Ghana woyɛ saa wobɛku nipa o. Wobɛku nipa papapapapa. Sɛ woyɛ ade no wie na wotwerɛ ho made in Christ, made in heaven. Masa. Wobɛku nipa because Ghanafoɔ yɛgye Onyankopɔn di yɛgye heaven di. Ɛnam Onyankopɔn a yɛgye ne die ɛne heaven a yɛgye die Ghana ne Africa yɛgye saa nneɛma no di adi. Ɛno na ama sebi sebi ebinom adane nkoa wɔ nyamesom mu. Wɔn nim sɛ wɔn som nyame nanso yɛde wɔn dane nkoa. Ɛyɛ a mekɔ YouTube na mekɔhwehwɛ kɔnsɛt asɔfofoɔ no mu binom yɛ na nnipa ayɛ wɔn asɔre dɛm hɔ ma no. Ɛno na ɛkyerɛ wo sɛ nnipa yɛdɔ Onyankopɔn. Nanso kwan a yɛfa so de dɔ Onyankopɔn no, ɛno na ama yɛada no slaves. Ɛnka ɛnyɛ bɔne sɛ obi bɛkɔ asɔre. Ɛnyɛ bɔne sɛ obi kɔ akɔtena sɔfo bi nan ase sɛ ɔretie no preaching. Nanso sɔfo no gumption, sɔfo no ne ne ne motive a ɔde yɛ ade no, ɛnyɛ heaven kwan so na ɛnam. Nanso yɛn a yɛte ne nan ase no, anaasɛ yɛn a yɛte hɔ a yɛtie asɛm no, yɛn yɛ focus nyinaa ne sɛ yɛpɛ heaven na akɔ. Nanso director of preaching no, nipa a ɔda asɔre no ano no, ɛnyɛ ne ne ne ne botaeɛ ɛne yɛ botaeɛ. Ma me fa wei betwaa mu, brada Same. Aduro a Onyankopɔn de ama wɔ, ɛne contract a Onyankopɔn de ama wɔ no, Onyankopɔn tumi yɛn nka nhyɛ. Obiara nnim ɛkwan ne kɔntrat a wo ne Onyankopɔn faa so sign saa aduro no ho kɔntrat. So wote aseɛ? But mɛnkɛ sɛ aduro no ɛnyɛ aduro na mɛnkɔfa din bi ɛmfa mma aduro no. Adeɛ bi wonom nsuo mpo na ɛsa yareɛ mpo a, ɛyɛ nsuo nanso so far as sɛ ɛtumi sa yareɛ no, ɛgyina hɔ sɛ aduro. Ma Ghanafoɔ nyinaa nte aseɛ. Enti sɛ obi ka sɛ ɛyɛ aduro na wo pretend sɛ no ade no nyɛ aduro, ɛyɛ spiritual divine water hwanhwan ne adeɛ a, masa wankasa na yɛnim deɛ wɔpa akyerɛ. Menka w'anim na mmom me ne wo kasa wɔ akoma pa mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn mentality no yɛbɛsesa. Fine, deɛ ɔtwa sa anim sɛ n'akyiri akyea. Sɛ obi bɛba bɛdi wo aduro ho adanse a, Anaa yɛka sɛ kɔfa obi bra na ɔmmɛdi w'aduro ho adanseɛ sɛ wanom a, ɛno yɛka a yɛnkaa hwee. Youth a yɛwɔ Ghana ase, yɛka kyerɛ wo sɛ kɔfa obi bra bɛgyina hɔ na wɔnni adanseɛ sɛ wanom poison, wanom hwanhwan, wanom wei, na ne yareɛ a ɛwɔ ne mu no, atuko. Kɔfa no bra na ɔmmɛdi saa adanseɛ no a, yɛnyɛɛ hwee. Because Ghana, business adɔɔso. Wobɛtumi akɔfa obi aba, masa, wonnom hwee, ɛnyɛɛ wo hwee. but bra bɛka sɛ woanom woayɛ na gye sika hyɛ wɔn na me koraa na wobɛ wo decide wei koraa contract wei bɛma me a mɛyɛ mɛba bɛyɛ mɛba bɛyɛ deɛ agye me sika because Ghana yɛhia sika obi ahia sika sasame brada same wɔn yɛnhwɛ yɛn ho yie ne azaa ɛne yɛpɛ yɛn ho ntɛm anya ɛne saa nneɛma no ɛnɛ yi Ɛna wo wofa ɛkwan bi so agyeɛ na ɛbɛyɛ yie de ama wo na wobɛgye wogye wie a werɛ ahyɛ o brada same medɔ wo mepɛ w'asɛm paa nanso nneɛma bi wɔ hɔ a ɛkɔ so a ɛmfa kwan so obi bɛtumi aba aba bɛdi adanse a anaa yɛpɛ adansefoɔ papa a wɔbɛtumi adi w'aduro ho adanseɛ for real agye sɛ yɛkɔ cemetery agye sɛ yɛkɔ asamando na yɛakɔbisa wɔn sɛ na monom Brada Same aduro no, sɛ na ɛkɔm a wɔ, ɛhɔ na wɔbɛka sɛ, wow, Brada Same aduro no, ai, ɛyɛ powerful. Na me yareɛ o, ɛna me ɔ meteeɛ metee no radio so metee no tv so meteeɛ na meteeɛ na gya mehwehwɛ papa yi akyira kwan a brada yi akyira kwan a na mekɔpɛ bi na gya ɔde maa me ɛna mebu dɔt Me boot tɔto wieeɛ no, na aduro no ahyɛ aseɛ yɛ n'adwuma wɔ me nipadua mu. Ɛyɛ n'adwuma na ɛkɔ aseɛ na ɛba soro. Na ɛyiyi amaman a ɛwɔ me mu nyinaa na mefee no nyinaa. Nti hɔ no ayɛ sɛ m'ani so biri m'ani so biri me. Ɛna ayɛ sɛ menda menda. Medaeɛ no, mante m'ani bie maa ne asam adɔ ha. Nti aduro no deɛ, ɛyɛ powerful. Ɛhɔ so bi bɛba ɛma ayɛ, ee gyae o, Brada Sammy aduro no, menom yɛ saa o, ɛna ɛde ma bɛpie asam adɔ ha no o. Ɛyɛ gyɛ, ɛyɛ gyɛ. Ɛyɛ kikim, ɛyɛ A1. Menomyɛ no, ɛyɛ me ho adwuma saa, ɛyɛ sɛ mena mena, mekɔkɔ daeɛ mansɔre bio, ɛne sɛ mede bɛtua asɛm ano. Nti yɛpɛ wɔn a wɔbɛtumi adi saa aduro ho adanse a, ɛte sɛ yɛkɔ cemetery adan ne yɛkɔgye adanse firi hɔ. Ba teasefoɔ bi ani hɔ a obi bɛtumi abɛgyina yɛn anim abɛka akyerɛ yɛ sɛ wɔn wanom bradasamia aduro ama aduro no ayɛ dɛn? Asa ne yadeɛ. Sɛ yɛka sɛ aduru a, gye tom sɛ ɛyɛ aduru wae na adeɛ bi a wɔnom a adeɛ biara a wɔbɛnom even sɛ aduaba wei yɛ aduaba o ɛyɛ aduaba ɛnyɛ aduro sɛ ɔte aseɛ but sɛ meyare na sɛ ebi a mewɔ gyidie ɛwɔ aduaba wei mu sɛ me medi na me ho bɛtɔ me a Aba bɛgyina hɔ sɛ aduro a menom ama me yadeɛ no akɔ. Brɔda Same, aduro biara yɛ aduro. Wate, aduro biara yɛ aduro. Hwɛ pɛ w'asɛm. Na adansefoɔ no, w'aduro ho adansefoɔ no, ɛne deɛ na mede kan kaeɛ no, agye sɛ yɛkɔ Asɛmado na yɛkɔ kɔbisa. Because obi biara nni hɔ a wɔbɛtumi anom w'aduro no a ɔbɛtena aseɛ na wabɛdi w'aduro ho adanseɛ. Deɛ ɔbɛnom w'aduro no a ɔpɛ sɛ ɔdi w'aduro ho adanseɛ no, agye sɛ yɛkɔ go back to Asɛm-Ado na yɛkɔ kɔbisa no aduro no ho adanseɛ. Brada Same, sɛ Onyankopɔn de adeɛ ma wo a, Onyankopɔn yɛ powerful. Na Onyankopɔn nso so, sɛ ɔyɛ adeɛ de ma wo na wopɛ sɛ wopagya Onyankopɔn din, na wopɛ sɛ wohyɛ Onyankopɔn din animuonyam a, This is the way a nka ɔsɛ ɔbɛfa so de apagya Onyankopɔn na wama Ghanafoɔ nyinaa ho sɛ there is God. So ɔte aseɛ because Nyankopɔn de poison ama wo, wama wo nsuo, wama wo bosuo, wama wo ɛyi bosuo mu colours colours ɛne adeɛ. So ɔte aseɛ. Ɛne deɛ na nka wate ase kurom. Wakɔ hospitals, wakɔ baabiara. Me nka nkyerɛ me sɛ wontumi nkɔ hospital nkɔ nkɔsa nipa yareɛ without authorities. Wate aseɛ? Sɛdeɛ meka no wate aseɛ? Sɛ wontumi nkɔ mpo a, yɛwɔ there are so many ways a wobɛfa so a wobɛtumi ɛde ayɛ ad Onyankopɔn na akora mpo ɔbɛkyerɛ wo kwan a wobɛfa so a wode aduro no ɛbɛkɔ akɔsa yareɛ for free. For free. Because ɔde ma wo kwa. Ɛni kwa sɛ wo nso so wogye hwee. Wɔde ma ɛdeɛn na bosuo no wotɔ no ahe? Bosuo ahe na wotɔɔyɛ? Poison no ɛna ebi a mɛka sɛ ebi a wode wo sika because Onyankopɔn produce hɛ ɛyi poison wɔ soro anaa ebi nso so a bosuo na ɔtɔɔyɛ na ebi a ɔtɔ poison fry na ɔsesɛɛ no deɛ a ebi a ɛno na mɛgye atum sɛ ebi a DDT ne poison na asefoɔ no deɛ ebi a woyi bɔtɔm sika na ade kɔtɔɔyɛ. Amasa. wo yi bɔtɔm sika akɔtɔ DDT, poison, aba bɛka akyerɛ yɛ sɛ yɛmfa ngu nsam. Na Bible no mu koraa no yɛkan, wɔse wo wɔ gyidie sɛ deɛ wo wɔ gyidie, wo wɔ gyidie, wo bɛnom DDT, poison, nanso wo ngu. Na mmom no, wɔnka nkyerɛ wo sɛ, sɛ wo nni gyidie a, kɔkɔfa poison na nom. Wo kɔ nom poison no a, wo bɛwu, Brada Sammy. Wogye Nyankopɔn di sɛ deɛ bɛn? Brada, na sɛ yɛwɔ anidaho, wogye Nyankopɔn di o, ɛyɛ wɔ anidaho. Asɛm a Bible ka no, montie nie o, sɛ yɛwɔ anidaho sɛ megye Nyankopɔn di, me, masa wogye Nyankopɔn di, mɛnka kyerɛ sɛ obi anim sɛ ɔgye Nyankopɔn di, mɛnkɔgyina kaa kwan mu nka sɛ wogye Nyankopɔn di, nti wogyina kaa kwan mu a, kaa no, ɛbɛ, wobɛdane saa ma kaa no abɔ afa mu apue akɔ abere a wobɛte aseɛ. It will not happen like this. Sɛdeɛ gyidie no ɛka ho asɛm ne sɛ ebia ɛnyɛ wo anidaho. Ɔn sɛ sometimes wobɛtumi firi accident bi mu na ɛyɛ wo nwanwa. Saa na Bible no kyerɛ. Saa na Bible no kyerɛ. Sometimes kaa bi kɔhwe ase. Kwan bɛfa sɛ wobɛfiri kaa no mu aba bɛsi fam a wonwu no. Wobɛdwen ho a wonte aseɛ a woampira wo baabiara antete no. Wobɛdwen ho a brada Same wonte aseɛ. Wobɛkɔ akɔfa nsuo bi anom, wobɛkɔ akɔfa aduane bi adi. Ebia na obi na ɛde poison agum, ebia na adubɔne wom. Wo wonnim sɛ adubɔne wom, brada Same. Saa aduro, saa aduane no, sɛ wodi, wobɔ mpaeɛ gu aduane no so na wodi, na wɔ gyidie sɛ Awurade, this is the time a wɔ sɛ medidi, menni aduane biara, aduane wei na wɔ sɛ medi, na sɛ aduro ma, masa, wobɛdi wo mu. Na mmom, sei nie, na mede poison agu mu, na mede atoɔ, na wabɛka akyerɛ no sɛ, Wowɔ gyidie wɔ Nyame mu, to ayɛ fa na woadi, masa, wobɛwu nkwaseawuo, na woakɔto Nyankopɔn wɔ hɔ. Na Brada Same kɔfa poison de aba, sɛ Ghanafoɔ, yɛn babunu, mmerewa, nnipa mmɛgye na yɛnnom. Na anka mehwɛɛ yei anaa mehuu yei, ka Onyankopɔn de adeɛ ama wo anka apɛ sɛ ɔdi ade no ho adanseɛ no, wobaeɛ a na anka wabu no tɔtɔt, abusuafoɔ, Ghanafoɔ, mese aduro no yɛ aduro, Onyankopɔn me na mesi me nsa si me bo ka sɛ, Onyankopɔn na de ama me, ɛyɛ aduro, nie, magye. Hwɛ, me, me deɛ no, ɛpa, experiment na ɛ, ɛ, mebɛyɛ de akyerɛ wo no. Wei, ɛyɛ bosuo. bosuo me sɔre yɛ eh three o'clock ɛna me kɔ kɔ sɔɔ yɛ me sɔɔ yɛ no me nya one gallon nyankopɔn na ɛde brɛ me sɛ ɔte aseɛ me nya one gallon ɛna wei nso so yɛ ɔra original ɔra sɛ ɔte aseɛ ɛne deɛ ɔra normal normal ɔra sɛ ɔte aseɛ nti wofa normal ɔra ɔn nyankopɔn ɛna ɛde maa me. Abusuafoɔ, wate aseɛ? Enti mewɔ gyidie, woba na saa aduro wei a Nyankopɔn de ama me no, sɛ mede ma wo a, papa to pa, wo ho bɛtɔ wo. Deɛ Nyankopɔn ahyɛ me no na meka kyerɛ woɔ. Sɛ wote aseɛ? Meda hɔ na Nyankopɔn bɛbɔ me ntoma mu, na mada o, na mada. Deep one, na maso daeɛ koraa. Na mete plane mu a na meba Ghana. Ɛna ɔbɛnyanee me. Ɔbɛnyanee me no, ɛna ɔde saa aduro wei maa me. Ace. hwanhwan, kwata, kwata, kwata. Wɔkeka ne nyinaa wom. List no nyinaa wɔde maa me. Na mekase so bio sɛ ɛyɛ aduro papa. Na me mɛdaadaa Ghanafoɔ. Wei yɛ nsuo. Wofa na wanom. Wei yɛ bosuo. Bosuo no ɛtɔ colours colours. Me nko ara baabi a mewɔ one particular place a mekɔ kɔ gyina a megye saa bosuo no. Wokɔ kɔ gyina hɔ bi a ɛba. Ɛyɛ bosuo ɛnyɛ. M'ani abere o. Me ne Nyankopɔn akɔ contract. Ah ah. So wate aseɛ? Wei ɛyɛ poison. Poison o. Poison. So ehu ani. Poison. Wonom yɛ a wowuwu. Nanso Onyankopɔn na ahyɛ me sɛ Nyankopɔn a ɔte aseɛ ɔde saa aduro no ama me no, sɛ ɛnyɛ nokorɛ na sɛ menom poison yi a, mentwa ngu wɔ ha sisiɛɛ. Mentwa ngu wɔ ha sisiɛɛ. Enti mebu poison kakra na mafa normal water kakra na mede afra. Na mafa bosuo a ɛtɔ weɛ ɛɛ kala kalayaru a ɛtɔɔyɛ weɛ nnora nyame yɛ adom a ɔkyena mɛbɔ mpaeɛ green bɛtɔ because contract ne nyankopɔn kwan de si a ɔso wɔde aduro yareɛ foforɔ ho aduro sɛ ɛde ba wei yɛ bosuo na ɔde kakra som wɔn sɛ ani no ɛbɛsesa ɛbɛkyingyi kala kakra sɛ ɔte ase mɛkyerɛ wiasefoɔ nyinaa sɛ Me ne Onyankopɔn na ɛnam, na Onyankopɔn na afrɛ me sɛ memfa aduro wei mmrɛ mo. So wate aseɛ? Yareɛ bi a ɛwɔ nipadua mu nyinaa ɛbɛkɔ. Wosi wo wobɛkyerɛ gye me a wakɔ wankasa wo ba akɔtɔ DDT poison fabra na me me me mix mix na me fa ma wo. Na me ankasa na medi kan nom na me nom wie a mede nkae ama na ɔso akɔ akɔ. Sɛn ɛna ɛhyɛ Onyankopɔn din animuonyam. So wate aseɛ? Saa na ɛyɛ adeɛ ma ade no yɛ for real. Reality. Ɛna kyerɛ sɛ sɛ nnipa nyinaa mpo ngye wo ndi a, deɛ woayɛ yi mpo bɛma nnipa agye wo adi. Sɛ nyɛ Nyankopɔn mpo na ɛde maa wɔ, na wɔn mpo na wɔabɔ tiri mu na wɔakɔsua nimdie na wɔanya saa saa nimdie wei kora mpo no a, masa sɛ nnipa no ɛnsa yareɛ mpo kora no a, deɛ woayɛ yi kora mpo no, ɛbɛma nnipa bɛbɛtɔ abera ɛnsɛ nnipa no yareɛ na wɔagye wo sika. Brada Same, Yɛnyɛ adeɛ mfa nhyɛ Onyankopɔn din animuonyam. Wate? Momma yɛnyɛ adeɛ mfa nhyɛ Onyankopɔn din animuonyam. Na momma yɛnyae sɛ yɛde Onyankopɔn din abɛbata nneɛma a ɛyɛ bɔne ho kwan a yɛbɛfa so yɛbɛnya yɛn ho anya kwan a yɛmfa kwan pa so nyɛ nyɛ mpɛ sika na yɛfa kwan bɔne so na daa kwan so na yɛde rehwɛ sika no ɛmboa yɛn brada same momma yɛngyae because sɛ yɛngyae Ne sɛ wokɔ so na wokɔ so, wokɔ so kɔ so a, da koro Onyankopɔn bɛpa wo to ntoma. So wote aseɛ? Onyankopɔn bɛpa wo so ntoma. Nti mom yɛnyɛ aboterɛ na yɛmbrɛ, yɛnsa yɛn anom fifiri na yɛnhwɛ sika, na ɛbɛboa yɛn. Na ɛrekɔ so a ɛrekɔ so yi, Ghanafoɔ, me deɛ, masa. Ghanafoɔ asɛm deɛ menkɔ ho. President.

Masa, yɛn nso wɔ ha yi a wate, yɛn nso wɔ ha yi a, ba Ghanafoɔ youthfoɔ no, monkanya mo ho, mongye mo ho ntom. Sɛ Ghana, Ghana youth, yɛtwɛn sɛ Brada Same ɛba bɛnom poison no wa mixi mixi sɛdeɛ meyɛ kyerɛ wɔ no, sɛ ɔte aseɛ na wanom na wama yɛn nyinaa so ahu deɛ nneɛma ɛrekɔ so. Wate, Ghanafoɔ youth, yɛayɛ ready, yɛtwɛn Brada Same. sɛ ɔrebɛnom saa nnoɔma no na yɛagye no adie wate alright nti ayɛ crowd yɛtwɛn brother Saame bye bye.